I ti ro i ti ro pui lutuk emaw hei he lama lawk rawh he lama kimtea hi i che bawn lutuk kan ngai sang tawp chu oi pasal tha zat i mat chi mai a chibai chibai.

Ih a pui kan ti lutuk. A lo chang lutuk buai tak tak hmain ka lo zui in ka zu zung lawk dawn a ni. Haha rinawm a chuan a boss a boss Kim te nen an inchibai leh ang tunah a hruaitu zai thiam Rinhlui nen. Job a biaha lo la rawh vai bakua na chuan maw min tlan san daih a ni aw kei pawh kan hmu ngan lo a chuan a chhakah khan alo ding a min tlan san daih a ka ti kha kan hmu thei lo an tia kawng min hmu thei lo keimah khan a in hmu thei lo mah se a nui ri tain in chhui zel a. Ai tunah pawh tunah pawh ti hian cctv ah tiang kan lo en atro i an ni tawng em aw kan tia a nui chiat ang chu rin hlui te lo ke in an rawn veng a kan awm lai kan in sawn a maw kan inah khan live concert kan nei ni aw.

Chu chu chilh lo ah, chu chu chilh lo ah, a lo tla leh thu thei bawk zet. Ai a tla, lo tla pawh ni la maw, i mizo thawmhnaw kan nei ang ang hi chu in ha dawn hrim hrim in duh duh hi chu, lo tla pal pawh ni se, mi hriat mi hriat i hlawh tawh lutuk. Aw.

Khatiang sound system man tur kha chu mi miin phal tak tak an tam lutuk. Khawi emaw ber chuan zui ang aw. Hei hian eng lai pawn zui a zui a inpeih kan nupa in kan zui dawn. Bluetooth speaker lian deuh in nem play dum dum na tur ka lo khilai ru zeuh thin ang chu zaina kan play tur hi.

Ni kum tiraw i lo kal kha. Umm. Chu hmuh la chuan ni kuma rawn hruai chhin a ni. Guitar kha kan studio ah hian kan record ta maw? Run mawi tih kha play. Chuan hit pawh hit lo. Viewers kha sang hi e sang thum vel awm ve. Umm tichuan i eng lo te nge kha kumin a rawn din her a. Kan lu bulah kan sawi kual duah teh ang si. Kan sawi chak awm ve. Kan sawi vei khatna i Car hi ka awt ve khawp mai a ni. Lo scooty a ri ngawt chuan kal ngaihna a awm bawk si lo, hmun khawiah mah car te hi nei ve ila ti hian zai thiam harsa zawk te hi va zin chilh thei ila khawl nen kal chilh ila ka ti a. Mahse a kawng kha a ping khawp mai, hei hlim hi a ni hre chiang anga an ei tawk tawk kha a ni sia. Mahse Pathian hian mal min sawm nasal tuk a, kumin kum thar atang khan mak deuh maiin chuan,

kan hma kal kha a man a tlawm lo. Tinge heti ka hre thiam ve lo, i down payment pawh tam over lo khan min lo ti sa kha, car kha kan la ve ta ringawt a nih chu. Chuan ka rilru ah chuan hei a awm hmasa ber ta a ni. Car kan nei bawk a, aw kalna tur ka nei lo, rinawm a pan chi lang ka rawh ka ti a, kan nu ka sawm a, an zuk kal ta a. Tichuan i ka sawi kawp nuaih dawn i.

Ni lama chu ka bei hi hnam khawp mai, tin nge ni ang aw ka ti a, lo chho la kan life anga guitar ka tuak pui ang che ka ti a, a rawn chho a kan life a, guitar a man tur kha sin hnih sam thing vel kha chu kan tuak chhuak ve thei a, chu chu ni deuh mai a, ka bei kha dawng khawp mai mahse LPS dam hian talent show an siam dawn tih kha kan lo hria a, e tel ve ngaw kan ti a, hming thei a luh theih ah khan palina vel kan ni, tel ang khawp mai tel ngei ngei kan tum a. Tichuan khulamah muanan zan lamah lo practice pui ngar ngar a, chhan chu track siam vel tihtir kan tum avang khan umm tichuan Marawh chu kha chu theih ta loh ta khan e, chuan an rawn chho ta an tel ta ti hian Pathianin ah Mizoram mai pawh ni lovin hmun hrang hranga Mizo awmte keimah a ka zirchhuah chu nal zawk la ka zuk kalh a a video ka pho darh khan lar ta se. ka inchhuang anga ni e tara ka ti tel dawn ni mahse ka tih tel miah lo in pathian in rinawm a chawi mawi a mahse mak lutuk in ka hming a ri ve ta tlat mai kha ka ti tum lai khan ka hlawh chham vek a mahse pathian in a duh hun ah chuan min chawi chhuak dawn mai a video viewers pawh pung vek mai a maw han pathian hian kan hming rual thiam ka tia kum sawm paruk chiah mai khan a ni chuan maw mak ka tih leh chu a la hmuh miah loh

A bung zel sia. A nghawng kha ti thau ta. Sawm nghawng si. Camel, camel i siam te kha ang a ang. Kan no, kan no pan lai in lum, kan no pan lai in lum kan khawih, kan lum hian kan khawih kan ti ve nasa a ni. Lawi lem te kan siam a. Kan hmuh reng pawn kan tluk lo a nih chu. Chuvang chuanin a pui a, i ngaihsan awm. Tangkawng a, chu chu i ti lang lo mi. E, hei fans, fans an lo kal zel lawk a rawh hei, rawn chibai ro, rawn chibai ro hei. Aw, aw. Chibai zel ro kha kim kim te te kha chibai ro kha chu kan hria lo a a la le zar ni bawk aw hei rim lui te hi chibai zel e hi a lo kal ve sia a rawn ha ve sia chibai phu tho lo an ti khawngaih thlak awm in ti khawngaih thlak awm thei bik lutuk.

Mizo pa dress kha khawina mi nge? Khami khami in rawn a hak atang khan oh ngati nge keini hi ana chang kan lo hrelo a ni ka ti ta mahse a in hmeh a ni tawp mai a ni. Ka ka ui sin vei bek te rawn pet phei ve maw TV a lang lo i pet thlawn a ni maw chuan stage ah kan lawn chho a e chapal ka la bun aten phel a chuan heti zawng khan min kai tin ka kai ang che tih khawih vawi hnih in her lo khati zawng min kai chu ni vei bel lang lo ang han tia e tah a rawn kal kual a he lamah hian min vuan ta pet phei ve nasa lo focus lo ai i

mi chhang rawh kei chu e ai hrim hrim in eng nge kha ovin chi ka nia tin a heart attack te lo nei tawh ka nih vang hi nge maw ni awm thin an tawt te eng emaw thil tiat tum lo tu thil in lum le thian a bak a thahnem ngai nang ata phei chu thahnem ngai khan a dawn lutuk a a awm ve reng

Hmang zana an play kha zanin ah rehzan an puang anga chuan a tling maw intih siak nghal ang. Tichuan an hma an sawi dan chuan sawm tho an ti, sawm pali tang khan maw. Chuan zaina intih siak leh nghal anga chu chu kar leh milai thaw tan ah rehzan an puang anga chuan a tling a intih siak leh nghal ang. Ka hma ah te ka hmu a, one two three.

Ui nang dil zanlai dar sawm pahnih a pawi lak pui thei. I nui ri kha lang nge thlalak ah.

Tihian kan han kan han lang ve mai mai nge tara zan in chu che tha bon tawp la ni mai zan miah loin maw tara a rawn vai raih dawn tih kha chu ka sawi lawk ang a engtin maw a rawn vai raih ang a rawn vai raih ang a e khai ngaw rawh ngaw rawh chu taka chu hmuh ngaihthlak ava chang awm ve a ni le

Zonun sang handloom nei tu nu ber in tunah hian ah eng nge ni a mamawh zual phuhruk na tur ani ang chu chawp leh chilh in pawisa an hlan anih hi ah. Aw cheng sang nga a pocket money hi helai a aw thawmhnaw aw mizo thuamhnaw a duh duh a thlang dawn a ni a nalh tih tih aw ale ale aw chuan aw chaw pawh a duh hun hun a rawn ei thei rawh.

Kalpui man te chu awm dawn hrim hrim. An rin awm tur ang ai ang bro. A zat kha chin chhiah kar lo a.

Rinlu nang pawh ngaihtuah na lo hmang ve rawh. T-shirt, T-shirt leh kamis kha a hrim hrim in. Khan ti khan thla lo lak pui ro van lo nu mai kha. Excel ha. Excel ha. Ha chim ro a. Puya tama sim in do.

tlan tla chang rinawma hak tur hi an zawng maw aw tuna mi kha lo lian hre ta maw khai te aw chang to don lo an ni mai pa te heng heng tit le lawk nge na in draw ngai hei mi ro pui tak mai a ti hian in leng kan nei ni mi pathum

thil min tihsak nasa tawh lutuk lutuk a ka eh ka zai na piang a ka kawr hak te chap char kut te pawh tiang kha nge an mahni thil an thuam hi ka ha thin a ka lawm em em a mi tan an luang chhuak thin a malsawmna tam tak pawh he an dawng an an dawng zel an dawn ber zel pawh ka beisei a tunah pawh a rinawm a tan an luang chhuak leh a hei u kimte nen ka lo lawm ve tawp a ni chu maw lalpanale tam takin malsawm chu rose a ni.

Patling te chu kal ve ngai lo a. Ai me tak zet ani ma alo ngo ve ser ve mo. In khua in khua ve in khua zu honga zukin so vel tei chak tol viu lo mo. Dra. In khua kan kal ve duin ho thlak hun o. Di

Kan pa faiin kan dawng leh dawn a nih hmel a, kan lawm hle mai a, ring ama hi a hman rua vel te lei nan tiin cheng cheng sanga pi ber in an lo pe a, tichuan a la daih loh a lam amaw chuan kan la ti zel ang an ti ta deuh deuh leh nghal a, kan lawm tak meuh meuh a ni. Pathianin hna a thawk a, tui leh tui lengah kan awm leh sawmna kan dawng mawlh mawlh mai a ni, mawi hle mai.

thì lo zir char char chat thua ti thei na no chung chat pui ul mo ale ale e khai ke ni po in hun chep tak kara min ron ờ min ron min ron tlo kan lawm lutuk